Helo unwaith eto, a chroeso cynnes i chi i gyd. Geiriau o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew, yr wythfed benod ar hugain, adnod 17. A phan welsant ef, a ddolasant ef, er bod y rhai yn amau. Mae'r disgyblion yn dod i fynyddoedd Galilea fel y dwedodd Iesu wrthyn nhw. Mae'n casglu a'i ddisgyblion ato unwaith eto ar ddiwedd a'i weinidogaeth ddyfodol. Mae'n ddiddorol fod mynyddoedd yn ymddangos eto hefyd. Y gwynfydau, y gwedd newidiad, y lle unig i wyddio, maen nhw oll yn rhannu'r nodwedd o bellter ac unigrywdd. Roedd y lle agored, pellennig, yn ei gwahodd i le mewnol dyfnach o newid ac i fyd-dod newydd. Ac mae Matthew yn dweud wrthym ei bod wrth ei weld yn aeaddoli. Yr ymateb gorau un i'r Crist atgyfodedig. Ond hefyd roedd rhai yn amau. Mae hon yn un o'r adnodau cynnil iawn a'i mynegiant, ond yn gallwn ni'n teimlo sydd yn fawr hefyd, fod yna fwy i fi nag un gair syml. Mae amheuaeth yn brofiad oedd yn gyffredin i lawer o'r disgyblion ar ôl yr atgyfodiad. Ond yma, dyn ni ddim yn siŵr pwy na beth. Mae'r Beibl o Byw yn mynd ymhell y tu hwnt i'r geiriau eu hunain, ac mae'n ddiddorol ei fod yn cyfieithu fel Ond doedd rhai ohonyn nhw ddim yn siŵr mai Iesu oedd yna mewn gwirionedd. Felly, yr amheuaeth oedd cyfarfod rwy'n yn y fath fodd nad oedd yn hawdd dirnad pwy ydoedd. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid inni gofio y gallai'r Crist atgyfodedig ymddangos a difrannu yn wyrthiol. Felly efallai mai'r amheuaeth mewn gwirionedd oedd dirnad yn unioedd pwy oedd yno. Roedd rhai'n amau. Mae'n air hynod ddiddorol nad yw Matthew yn ei defnyddio ond unwaith yn yr Efengyl, ond mae'n cyfeirio ato ddwywaith, yma ac wedyn yn pennod 14 adnodd 31. Estynnodd Iesu ei lawr ar unwaith a gafael ynddo gan ddweud, Ti o ychydig ffydd, meddai, pam a petrisaist? Onid yw hynny'n hynod? Yn wir, mae'n darllen well os yn ni'n dweud estynnodd Iesu a'i law ar unwaith a gafael ynddo ychydig ffydd. Pam oedd y ti'n amau? Rhoddodd Iesu enw ar Pedr. Mae'n ei alw'n ychydig ffydd. Mae'n rhaid cofio bod yna yn hen dim ond dwy bennod, Mathew 16, rhywbeth mawr ar y droed. Bydd Iesu'n rhoi enw newydd i Pedr, Cephas, y Graig Mae ychydig ffydd wedi troi'n graig. Dyma rym Crist i drawsnewid ni a phopeth. Ond rwy'n mynd o'm mlaen fy hunain. Fe ddywedir wrthym fod rhai yn amau. Ac efallai ei bod yn amau yn y ffordd y mae'r Beibl o byw yn awgrymu, doedden nhw ddim yn gwybod mai Iesu oedd yno. A gallai hynny fod yn boen ac yn bryder eu bod nhw'n ei gyfarfod ef, maen nhw'n meddwl, ond mewn ffordd Ddigon gwahanol i godi peth pryder. Falle mai amau oedd yn nhw, nid nad Iesu oedd yna, ond a oedd hynny'n newid cymaint ar bethau? Yn enwedig, os oedd am adael yn fuan, ar ei phen a'i hunain? ac heb ddo ef ger llaw, mae'r tasg i'w gweld yn llawr calatach a pheryglach. A fydden nhw'n ymddiried mewn arglwydd sydd yn absennol? A falle bod cwestiynau tebyg wedi codi yn ein bywydau ninnau. yn enwedig ar hyn o bryd. Ond mae yna mae yna chwarae ysgafn ar eiriau yn yr adnod yma hefyd. Gallai feddwl yn syml a diamwys bod rai yn amau, ac y mae'r rhan fwyaf o'r cyfieithiadau'n defnyddio y gair hwnnw. Ond nid bob tro. Mae'n rhai ei gyfieithu fel petrus. Bod rai yn petrus. A thybed a oedd Matthew'n y bwriadu i'r ystyr fod yn ddeublyg oherwydd bod cyswllt rhwng y ddau? Gallai'r disgyblion fod yn Gristnogion hynod betrusgar. Wnaeth y Sulgwyn ddim datrys popeth a gwneud cewri o gorachod bob tro. Heddiw yw Sul y Drindod, wrth gwrs. Rydym yn cadarnhau mai Duw yw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Un yn byw ac yn symud ac yn bod mewn cymundod â thri pherson ac un Duw. Dyma ein ffydd ni. Ac mae'n ffydd fyw sydd yn tyfu ac yn symud, nid yn rhywbeth anhyblyg nad yw'n gallu symud o gwbl. Ac yng nghanol yr hyn yr ydym mynd trwyddo ar hyn o bryd, gallwn deimlo, falle, fel Pedr, pan ddywedodd Iesu wrtho, Ychydig fydd. I ni'n teimlo wrth wynebu heriau bywyd ein bod ni ym hen bas y pwll o ffydd. Efallai ein bod yn gofyn ble mae Dyw yng nghanol hyn i gyd. Yn ni'n gweddio ac yn addoli ac yn teimlo fod ef ger llaw, ond fel y disgyblion, yn ni'n amau ac yn poeni. Efallai ein bod yn petruso ac yn amau a oes gennym ni'r adnoddau i gerdded ymlaen gyda Dyw. Heddi, gyfeillion, ar ddechrau wythnos newydd, rwyf eisiau eich gwahodd i wisgo dillad ffydd wrth i wynebu yr hyn sydd o'n blaen ni yr wythnos newydd, ac i dyfu i'r y dillad ysbrydol yma o gariad, llawenydd, Heddwch, amynedd, caredigrwydd, daioni sy'n nodwedd dysgwr yna. Mae yna restr llawn yn yr Epistl at y Galatiaid, y pumed bennod, adnodd uh, uh, dau ar hugan. Yr heriau sy'n ymddangos mor fawr wrth i ni eu hwynebu yw'r union beth y gall Duw ei ddefnyddio i'n helpu ni i gerdded oddi wrth ofn ac amheuaeth tuag at ffydd. Maen nhw'n fel cerrig rhyd sy'n agor y ffordd i ffydd ac ymddiriedaeth newydd yn Nuw. Nes i ysgrifennu y weddi hwn yn gynharach yn yr wythnos yma ar ein cyfer ni, ac yn awr rwy'n ei chynnig i chi ar gyfer yr wythnos, yr wythnos sydd o'n blaen ni. Gawyn i chi wedyn fod yn dawel am eiliad ac wedyn mi wna i sgwennu ar ein cyfer ni. Byw byw. Dri yn un. Ffynhonnell bywyd a phopeth sydd yn dda ac yn y brydferth. I ti, bo'r clod di ddiwedd, dad, mab ac ysbryd glân. Cod ni uwchben y dyfroedd o amheuaeth sy'n bygwth ein boddi. tynnu ata at ti dy hun y dydd hwn, yn harwain ni i borfeydd o obaith a llawenydd. Oherwydd rwy ti'n y teyrnasu yn y nef ac ar y ddaear, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen. Gyfeillion ni unwaith eto, gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod y gyda ni oll, ni a'n ffrindiau ni i gyd, nawr ac am byth. Amen.